Lo ziak ve zel la, 2x equal to 4 lo ni tang se, find x lo ti tang se. Engtin nge kan ti ang kan tih chuan, an en tawh lai hian 2 a awm atirh aw, tan 4 a awm a, khawi zawk nge lian zawk kan tih chuan, a lian zawk te chu chiang takin kan hria a, A lian zawka chu four hi lian daih zawk. Chuvang chuan four hi ka ti teh thei. Yes, ka ti teh thei chiang lo. Engtin nge kan tih teh dawn kan tih chuan two x. Base ti sem turin two square ka ziak thei ti hian an en teuh. Amah pawhin ti mai thei a, four hi two two ah four a nia tiraw. Two two ti loin two square pawh ka ziak thei reng. Engatinge two square a ka tih chan kan tih chuan a lian zawk hi a teh zawk ang an tih chan nasa chu tan two a awm a, tah hian tan four a awm a, four hi len zawk vangin two kan ti chang a, base leh base a same tawh a, eng nge answer? Exponent chauh kan buai pawh ang tunah exponent chauh find x a tia, x chu engzah x equal to two, x chu two ni tih hi an maw? Kan thiam tur a ngai ila, tah hianin entirna for example-ah ah chu x minus one by four tunah find x lo ti leh ta ang che find x le engtin nge kan ti ang kan tih chuan two x minus one kan ti anga four hi a lian zawk a two ah hian maw base ti sem turin four hi ka break down thla ang kan break down thla anga two square chu four a ni tho a two square tih hian ka ziak thei maw base leh base a sem ta tunah exponent chauh kan buaipui ang hei leh hei chauh hi X minus one, two. Number chu number bulah kan dah thin a, alphabet chu alphabet bulah X minus one hi plus one a va ni ang a, maw tihian plus one awmzia chu enge X equal to three hi kan final answer chu ni leh mai tihian a har lo a zaina kan question a hi maw engmah thil har a awm lo a chuan tah hianin entir nan example dang tho question Two x minus one equal to one by sixteen ni tang se tunah find x lo ti leh tang se. X hi zawn leh ngai dawn a, engtin nge kan tih ang tan two a awm a, tan sixteen a awm loih si a, maw? Sixteen hi a lian zawk a, ka break down thla leh ang, maw? Ka break down thla ang a tih hian kan ti ang. Two Chu x minus one kan ti phawt ang a, by sixteen hi an zah nge? Two power four ni em? Check chhin ang aw. Two power four ni dawn chiang. Two two are four nia, two two are four. Four four ah an zah nge? Awmzia chu sixteen. Two an zah nge awm? Khat, hnih, thum, li, ti hian two power four kan ziak thei. Le, base leh base-a an same em? I asiam tawh tiraw engti nge kan tih theih? A hnuaia awm daih a buai thlak thin a, he han cancel nge aw buai thlak dawn teh e tiang kan tiang a x minus one chuan plus four hi a chungah kan dah chho daih ang, a chungah kan dah chhoh chuan eng nge ni dawn? Chu minus four lo ni dawn tih hian base leh base a insem a exponent che kan buai pui ang maw? Exponent chauh kan buai pui anga kan tih dan tura chu

Awmzia chu two x kan tih anga plus into minus chu minus ania tiraw, minus three. Chuan two hi hnuaia chhuk thla anga x. Enge x chu kan tih chuan minus three by two hi kan x value chu ani maw. Zawhna in nei maw? Nge in hrethiam? Tah hian an en tan ula. I in hrethiam tura ka ngai dawn ni aw zawna in ni loh chuan. Maw? Tah hian nichinah khan chu x equal to four kan tia ti rawh. Hemi hi pawimawh deuh chu maw? Number liana hi number number ah hian a lian lo ziak tawp mai hun a hnam par ah hian a lian zawk hi a tlem zawk ah kan chan tir thin maw kan chan tir ang hnam par ah hian a lian zawk hi nge a tlem a tlem zawkah kan chantir ang tih zawk mai ang a. Chuan base leh base base a same tawh chuan base same a nih chuan enge kan tih thin kan tih chuan exponent chauh kan en thin maw exponent chauh kan en thin. kan la ang ti mai ang maw exponent chauh buaipui tawh tur nia tah hian two a a two raised to the power x minus four nia tiro khawi zawk nge lian zawk ang tih chuan four kan break down tlang tuna maw two square kan ti thei reng a chuan tah hian en teu base leh base a sem tawh chuan a exponent chauh kan buaipui ang x equal to two x chu two ni mai tih hian maw heng ho kha ho kha a basic tak tak ho nia kan thian turah pawh ngai bawk ila maw? Engmah hi thil har a awm lo a, tah hian khuaisawn kan la ang a ti hial. Homework pawh ka pe chho ṭawk ṭawk tawh dawn chu a, nangmahni pawhin in lo chawk ve ang a, one by eight x minus three a ni ang a maw? Find x chuanin engtin nge kan tih theih kan tih chuan tah hian an en teuh true awm atiraw base ah tan eight awm daih chuvang chuan engtin nge ka tih theih true true x minus one nia ka break down daih ang maw awmzia chu eight hi true cube pawh a ni tho chin true cube chu true pathum hi Hei, two pathum hi eight a nih chian zel chu, two two ar four a nia tiraw, four two ar enzah nge eight? Chuvang chuan two cube tih hian ka ziak maw? Chuan enge kan tih dawn ka tih chuan tah hian x a nia minus three. Chuan tah hian an en ta ngul a, two two x minus one a nia nga tiraw, one by three x ar chu enzah nge three x maw three ah plus into minus chu minus nen three three ah chu enzah nge kan tih chuan nine tih hian chuanin kan chawk chhunzawm leh nghal ang a tah hian en deuh le base leh base tunah siam vek tawh exponent chauh kan buaipui ang a Maw? A, mahse, a hnuaiah an la awm hrih a, a chungah ka sif chho daih ang. A chungah ka sif chhoh chuan ti hian kan ti tawnga, two, two x minus one. Maw? Tah hian two ka ti anga, minus three x plus nine a lo ni ta ang. Maw? Tah hian enga ti nge minus three x ka tih na chuan a hnuaiah chuan plus three x a nia, lai pawhin minus a awm a ti rawh. A chungah han chho chiah khan enge a nih dawn? plus a ni dawn le tunah le han en teu base leh base hi same tawh ni aw base leh base a inang a eng nge kan lak ang exponent chauh kan buaipui ang tunah exponent ho chu two x minus one equal to minus three x plus nine a nia maw one hi lehlamah three hi lehlamah ka dang a two x plus three x a nia chuan plus nine A enge minus one a nia. A plus one ka tihna maw five x a nia tiraw chuan engzah nge ten lo nia five in engzah nge cancel theih five two ah ten awm zia chu kan x a hi two ni ti hian maw inhrethiam turah pawh ngai ila khalai kha engmah thil har awm miah lo nia maw heng ho hi Sartein Dice Basic Question ngawih ngawih a ni a, chuan kan chawk chho zel ngah inhrethiam tura pawh ngai bawk ila zaina mi ho hi chuan hei an rawn join beh belh zel a, zain chu a pa rual hlang ni maw kan kalkhawm leh tawh a. Tihian han entai ila bracket ah two plus seven x lo ni tang se chuan. three x bracket te kan tih root square root chhunga find x le x zawng turin enti nge niang ta hian i din nei ni chuan a tha a maw nei chian lo ni pawn pawi lo a ta hian root chunga two plus seven x ania equal to root chunga three x plus four ania enti nge chu tiang chu kan ti thin a hnuai tiang kan ziang maw x plus seven hemi che hi ka ziak lenga Chuan three x plus four a nia nga. Chuanin tah hian han en teu root ve ve hi ka ti bawk ang. Root ve ve ka tih bo dawn chuan engtin nge nia kan tih dawn kan tih chuan helai hian ka square ve ve ang ti hian ka square ve ve anga awmzia chu square leh two hi a in cancel ti hian maw square leh Square hi in cancel a, root hi ka tihna awmzia chu chu seven x equal to three x plus four tih hian alo ni tawh ta. Number chu number bulah ania, alphabet chu alphabet bulah ania, seven x minus three x kan ti anga maw, four minus two nia chuan an zah nge four x ania tiraw chuan umm. True nia. Chuan true in va cancel la tih hian x a chu za nge true ni tawh mai ni maw? A nih loh pawn aah x a hi one by two pawh a ni thei a, a inang vek helai ho hi maw? A nih loh pawn or aah x ah hian zero point five pawh la ni leh zel thei tih hian Maw answer pa tu hetiang hian awm thei a, maths ah reng reng zat rawn sawi duh lai chu answer hi maw pakhat chauh hi awm thei lo hrim hrim a, ih option hi rawn dah thin a, chumi zir chuan kan chaw thiam te hi ngai ve thin a tih kha khan rawn sawi duh a, chuan kan chawk chho zel nga tah hian entir nan nine by aah seven cube ni tang se maw, chuan seven by nine 2x, 2x minus 6 equal to eng nge kan tih dawn kan tih chuan 7 by 9 x, 7 by 9 raised to the power hmm find x lo ti leh tang se. Tihian question rawn chhuak ta mai che kan chawk thiang em kan tih chuan tiang pawhin question chhuak thin a hmm Taian an en teuh le. Enge kan tih hmasak ber tawh base kan en ang. Base kan en anga base tih sem theih dan tur kan ngaihtuah ang maw. Base in an tir theih dan tur kan ngaihtuah anga kan zawng char char ang. Tah hian seven by nine a nia tiraw. Tah hian seven by nine nia, tah hian seven by nine nia. Heiin a ni teu, nine by seven. A letling daih chin. Chuvang chuan engtin nge kan tia? Base tih same theihna atan chuan kan flip daih chin. Seven hi chunga, nine hi hnuaia ti hian seven by nine a niang a. Mahse, tah hian plus three nia tiraw, tah chuan minus three ni tawh dawn. Maw? Chuan equal to seven by nine chu x minus six ania equal to ti hian muam seven by nine ania chuan enge kan ti leh tur kan ti chuan hei an en teuh base base base a same vek asin a same vek tawh vang ti hian pakhat ka la mai ang ti hian maw? Pakhat ka la anga minus three a bak ho zawng hi chu engti nge ka tih dawn? Nichinah ka sawi kha multiplication awm chuan ka plus vek mai ang maw? Ka plus vek anga tihian two x minus six equal to hei lehlam ami hi ka la leng a seven by nine nine a lo ni ang a maw? Chuanin Tunah base leh base a sem tawh tiraw? He mite pahnih atang hian base ka tih ang a, chuan lehlamah pawh raised to the seven by nine leh whole bracket ah nine a ni ta maw? Chuanin base leh base a sem tawh avangin an raised to the power chiah ka buaipui ang a, kan buaipui ang a, minus three plus two x Minus six equal to nine a lo niang a maw? Chuanin entia tih leh tur nge kan tih chuan hei number ho hi lehlamah ka va shift phei vek ang tunah lehlamah ka va shift phei vek nga tih hian plus six plus three lo niang a. Chuan heng ho hi belhkhawm ila enzah nge nine fifteen eighteen a nih hi. Maw? Nine plus six plus three chu eighteen a nia. Two in va kan siam ila zah nge two nine are eighteen. Awmzia chu x-a chu zah nge kan tih chuan nine a ni tawh mai ni tih hian. Maw? A har miah lo a. Zeng a kan question tur hi basic tak tak kan zir dawn a tih kha han sawi duh a. Chuan a la han in hriat thiam loh lai neih kha chuan in min zawt thei ang aw. Heng ho hi class eight question ah ah pawh khanin exponent and power tinin ka hria a an dah ve thin a mbsc hnuaiah pawh hianin a tha ve reuh lutuk a khatiang te pawh kha inzirna atan chuan basic zirna atan chuan tlawhawm chhuan lo mahse inhen hman hi chu ka ring chiah lo a maw inhen hman ni leh a tha ni mai a chuan en vek lo chu ka ti chuang lo a in en thei chuan in en ang a mahse in en thei lo pawn keimah ka hrilh zel ang chau tih kha ka sawi duh a then find the value of x the value of x tih ta ila le han en teuh if 2 uh, 2 power x 4 uh, 12 ania tiro 8 3 nia equal to a 11 uh, 16 11 ni le a Maw chuan in. Ai tia tih leh tur nge kan tih chuan tah hian an teu le. Tuna kan tih leh tur chu chiang em em a chu. Tiang kan ti thei a. Tah hian a hnuaiah kan ziak vek phawk a nang a. 2x multiply 4 12 a nia maw chuan 8 cube a nia chuan 16 raised to the power eleven a nia maw? Chuanin kan tih theih dan tura chu tah hian hei hi sixteen a nia tiraw? Chuan tah hian four a nia, tah hian eight a nia, hei two enge te ber kan tih chuan a te ber size-ah khan kan chantir vek zel tur ni maw? Kan chantir vek anga entir chantir tur nge kan tih chuan hei hi chu a dik thlap x a ni tawp ang a tihian maw? Chuan for hi true hi a chan tir ve dawn ta ila base kan tih sem dawn avangin ending nge true chu a for chu two square a nia ti hian twelve a ni leh mai ta nge awm chuan eight pawh two cube a nia tiraw two cube ti hian cube kan ziak thei a chuan Sixteen a hi engzah nge? Two raised to the power four kan ziak tawp thei tih hian maw? Kan hrethiam chiah lo nih chuan min zawt thei nga. Chuan two x ar chu two x tawp a ni ti rawh maw? Chuan multiply anianga two twelve ar chu twenty four a nia. chuan three three ar en zah nge kan tih chuan nine a nia maw equal to two four eleven ar chu en zah nge forty four tih hian le tunah an en teuh pawimawh deuh two two two two two awm phei vek awmzia chu two awm phei vek tawh avangin eng nge kan tih theih kan tih chuan two hi pakhat tawp kan ziak thei maw kan ziah theihna chhan pawh a base a siam tlat tawh vang in ti hian hei hi a fundamentals thei ngawih ngawih a ka ti a ni a ti hian twenty four plus nine chuan tah hian two forty four kan ti ang a tah pawh hian ento base leh base a siam tawh a ni aw base leh base a siam tawh chuan heng ho chauh hi ka la ang maw heng ho chauh a hi chuan lehlam ah ka ziak phei anga x plus twenty four plus nine Kual chu forty four a lo niang a mu. Number chu number bulah alphabet chu alphabet bulah a niang a, forty four minus twenty four minus nine a niang a. Chuan enzah nge kan tih chuan ahh twenty four minus nine minus into minus chu ahh a number hi kan plus anga maw minus ania a lian zawkin vangin thirty three x Value chu enzah nge kan tih chuan eleven a ni mai tih hian in hrethiam em ka sawi chin lai ah khan hrethiam loh lai nei chuan tunai baka zawh hun tha hi awm chuang lo a tih kha kan sawi duh a ani lo chuan next ah kan kal leh nghal ang a then chu i certain dice chuan i tlem in hun hi duh rei dawn a tih kha kan sawi duh a fine

chuanin hei base leh base a insem asin base leh base a insem a awmzia chu lehlamah kan hnuk chho daih theih kan dah chho daih theih a maw plus seven ni thin kha enge a chungah kan dah chho chuan kan tih chuan kan dah chho rual rualin minus seven ah a chang nghal dawn tih hian maw chuan minus six ania le four four four nia base a sem vek Base a siam vek avangin entia ti tur nge heng ho zawng zawng hi minus into minus chu maw ah plus a nia tiraw maw awmzia chu four ah minus seven chu en zah nge twelve a nia minus twelve maw chuan helai minus six pawh a lo awm a minus into minus chu plus a ni avangin four minus eighteen hi kan final answer chu a ni mai tih hian in hrethiam em.

a plus two a lo awm a le kan chawk thiang em a value hi kan zawn a ngai a then the value of a is tih lo ni tan se tiang ah hian engtin nge kan ti ang kan tih chuan malte ten kan chawk anga maw malte ten ka chawk dawn a tih hian kan tih dan tur chu five hi hei a bulah hian one a awm ang reng a ni ta maw chuan umm. Eh, helai mi ka sawi hma in tiang kan inform tha leh phawt ang a, root five anianga tirawn chuan five cube ania chuan by enge five minus three by two kan ti thei a, a power ah chuan five a plus two kan ti thei a, maw? tah hian le engtia tih tur nge kan tih chuan five tawp hi tih hian five exponent ah one tawp kan ziak thei engatin a ruk in tah hian one a awm ve char char chuan tian root five hi engtin nge kan siam thei kan tih chuan root five hi five hi kan ah, root hi kan ti bo nga square root hi chuan enge x by two ni em ni miah lo mo engtin nge kan tih chuan one by two kan ziak tawp thei engatin nge chhan kan tih chu a hma pawn ka sawi tawh root ah ei helai hian Tihian fifty six lo ti ta se, a rukin tan two a awm thin. Mahse, kan ziak lang ngai lo. Chuti ang pawhin root kan ti bo chiah hi one by two a chhuk ve nghal a, maw? Chuan five three nia tih rawh. Hei pawh hi, maw, five leh five base a inang vek tawh. Chuvang chuan a chungah ka dah chho nga tihian three by two minus three by two kha three by two lo ni tawh nga tihian, maw? Three by two nia nga five Ee plus two lo nia nga. Tunah base a same vek tawh sin. Base a same vek tawh a tiraw. Maw? Helai mi ho phawt hi ka chawk anga five vek ania base ah. Chuvang chuan entinge five pakhat ka ziak thei a exponent ho tunah ka ziak ang le tihian plus one by two maw plus three plus three by two kan ti anga equal to five e plus two kan ti leh thei a chuan tunah heng ho hi exponent ho hi ka buaipui ang maw exponent ho kan buaipui ang a mixed fraction ah te awm nuaih hlawm a nih hi two en zang e two one is two nia tiro three by two ti hian maw three by two chhuak a plus two three are six ania six plus three chu en zah nge nine by two tih hi a, chuan equal to five a plus two a nia nga maw han en teuh a base leh base a same tawh chin chuvang chuan enge a exponent chauh tunah han buaipui ang maw exponent chauh kan buaipui anga ah three by two plus nine by two equal to a plus two kan ti thei a maw a plus two kan ti anga chuan engzah nge lo chhuak ta kan tih chuan a hnuai pawh base leh base a sem avangin lcm ah pawh ka hrilh tawh chauh a two a hnuaiah kan ziak anga chuan a chung engzah nge nine plus three chu twelve. Maw? Chuan A plus two kan ziak leh thei a, hei a chunga mi hi Laimi ang hian. Chuan two-in kan siam la, two engzah nge? Two six ah twelve awmzia chu engtiat tih tur nge kan tih chuan six equal to A plus two a lo chhuak ta. Number chu number bulah alphabet chu alphabet bulah nia tih hian kan ti thei a, six minus two by a. Eng nge answer kan tih chuan answer a chu a chu six minus two chu four ti hian four hi kan final answer chu ni mai ti hian a awm a. Khatiang a chaw zel tur kha a ni a, a certain in dice question in chu a chang chuan a kual rem rum fian a awm a, engtinah pawh pawimawh deuh ka hrilh dawn chu a kual vak lo deuh A kual a enge exam a chhuak duh deuh UDC level vel a chhuak duh deuh te awm thin a chuanin type hi kan ti har chho zel anga awl zawk zawk thei tawh lo a mi hian in awl zawng zawng in thiam thin a chuan ti hian lo awm tang sen entir nan 12 a chuan umm bracket ah tih hian six maw chuan root ziak leh ila chuan bracket ah three bracket ka ziah nasa thup a hetah hian a rawn lang dawn a five four tih ta ila hetah hian bracket chhungah eight. Hmur helah hian bracket chhungah nine hetah bracket pawnah eighteen tih hian lo chhuak ta mai tang se. Engtin a kan ziah belh leh sauh teng tah hian umm root root tih ta ila nine maw tah hian bracket chhunga eight chuan tihian root ziak leh ila bracket chhunga four chuan root enge five cube tih ta ila maw chuan tah hian bracket pawnah six bracket pawnah twelve ni tang se entir chawh tur nge kan tih chuan maw tiang reng renga hi chaw dan kal hmang te hi a awm ve a chaw dan kal hmang a awm a kan chaw dan tur chu kan hriat ngei ngei tur chu lah hian a ding lampanga mi leh a vei lampanga mi hi dahna hmun tur a nei ta maw lai hianin root a awm a tiraw root a awm a awmzia chu ti hian kan sawi fiah lawng a five tah hian ka ziah ang a a bak ho zawng hi chu hei power vek an ni ta then chu root ami te an ni ta chuan Five four awm ta ti rawh. Four hi khawiah nge kan ziah theih? A chungah ka ziak ang. Chuan three hi khawiah nge kan ziah theih kan tih chuan a hnuaiah kan ziak dawn. Enga ti nge hei? Root kan ti bo a, one by three tih khan kan ziah thin kha. Mahse one kha ziah kher ngai lo a maw? Chutiang bawkin ti hian hei leh hei chuan khawih zo tawh ta ti rawh. Maw? Chuan eight a hi khawi nge kan ziak? Tah hian kan ziak leng a, chuan six hi khawi nge kan ziak? A hnuaia one by six a ni dawn a. Chuan nine a lo awm a ti rawn? Nine a lo awm a, tah hian ka ziak ang a. Chuan helai mi twelve a hi khawi nge ka ziah dawn kan tih chuan a hnuaia one by two a awm dawn. Enga ti nge one by a hnuaia awm hei helai root nichin a fundamentals ka hriat tawh che kha. Chuan helai eighteen a hi tah hian

twenty four awmzia chu five twenty four hi kan answer a ni tawh mai. Maw a, helai mi bik te ah chuan thil ve ang. Chuan leh lampang pawh in khawih leh ta ila. Chutiang pawh in heng ho hi khawi ange ka dah dawn kan tih chuan a chung ah ka dah ang a. Maw heng ho hi khaw nge ka dah ang a hnuai ah ka dah vek ang ti hian hriat awlsam theih dan ber nia three six twelve ania mo three six twelve ania chuan four eight nine ania ti hian le tuna le kan an khawih vel chin anga mo four an zan nge four three r twelve ania ti ron three three three r nine nia three le three kan sel la two in kan sel leila two

Six, twelve a nia, chuan a hnuaiah nine, eight, four a nia maw? Chuan han en teu le tunah four, one is four, four to eight, four three are twelve a nia tiraw? Three, three are nine a nia, three leh three kan sial ila chuan Kan cancel tawh hnuah pawh enge awm zia ni ngai. Aw pawi lo. Chuan two in cancel na two four and eight two three and six tih hian le maw an en teuh. Five three by four a lo chhuak a tiraw. Five three by four a lo chhuak a enge niang multiplication a awm a tah hian he mite pahnih kan multiply ang a maw tiang kan ti thei tawh tunah chuan five three by four ania enge ni ang kan ti ang kan ti chuan he base le base an sem a exponent chauh kan buaipui ang tuna mo exponent chauh kan buaipui anga twenty four kan plus dei ang mo kan plus dei anga mix fraction a lo chhuak anih hi ti hian kan plus dei a ti hian ani a chuan Four and zah nge twenty four hour chu four four hour sixteen a nia tirawn chuan four two eight ninety six plus three by four chu and zah nge kan tih chuan ninety six plus three chu ninety nine by four hi kan answer ni mai maw khatiang zela chawh tur kha nia kan hrethiam turah pawh ngai la maw khalai khanin engmah thil har a awm lo a tih kha kan sawi duh a. Chuan Sawitang khan he lampang a ding lampang ho hi a chungah kan dah thin, a chungah hian maw? Chuan a vei lampang a mi ho hi khawnge kan dah thin kan tih chuan a hnuai lamah hian hei helah hian kan dah ngei ngei thin a ni tih kha kan hriat ngei ngei tan a tha a. Chuanin Khuaisawn ah kan lut chho leh zel ang a, dar kar khat eh tling ve tep tawh a ni maw? Ahh kan stop recording lawk ang a, chuan kan re.